Mi si, a babai direct. Ye kandat nit dun. Kandat nit maka, not early in the morning. Yep, Freddy bo tin bo headphone, nos ta kla pa start sali awe. Den kasa e meinta. Nos tin ku nos.

Dor e haba ta bisa e malu. Mi nomber ta Malachi, Malachi Richardson. Jesus Christ uh, left, right, low. Di Bijbel, dus um, Malachi. Is hij die? Yes. Malachi. Malachi. It's a beautiful name, by the way. Sí. That's your number. Yeah. That's my name. Kom bij. Om, bom dia, bom dia na Bosnan, bom dia na ture oyente nan di XFM. Um, no stay, ja bierna, ja bierna di gozo, casi un semana después di eh, eh, el logro oficial. Mm -hmm. um, den gozo, no sé den gozo, schedule tentike druk, pero no stay. Eh, e ta bira druk. Yes, sir. Trabou ta koperasi un tiki? Danki Dios, mi trabou ku mi koleganan ta Thank kopera God, ku ha? mi. Dus Wow. eh, danki Shout pa out pa hospital. Koleganan tremendo. Ah, mi, mi afdeling, mi dos afdelingnan, eh, opname, fakturatie i, sorry, mi tres, i, em, him department. Em, nan ta No, but kopera ku mi. tucaminan do. Bo, mi, mi ta All around den hospital, sí. Awesome. All around. Ma weta ku bo ta tin menen as un sekshon den un hospital tin menen un bo bo ta pone tur bo t-shirt nan ton hennan por la bin buska nai den nan. E nan mi mi koleganan a a Nice. como te bisa nos hasi un colaboracion man bisa di Freddy Rasta huntu ku hospital Oh. anto em hospital a regala mi

Ta sorpresa? Emocional si, si toch wel si. Wow. Ora ku ma yega ma haya un email ku a wordo manda eigenlijk pa tur trahador pa nos topa memei ni piano oh. pa risibi e corona. Mm. Um, at first mi no kere ku tanto hende ta bai bin, paso mi di ya nos ta trahando. Dus, uh, pero un 10 minuut per mes ku just dusor, mi kolega na bisa mi si mawak pa fone piano, anto ma sali pa fotir un bista mm. and it was chock full. Tur hende a skip nan break pa bin break ku mi. Yo sa kon para ke pashènt nan te momento. No, semper nan ta den bon man, semper nan ta keda den bon man. No, no, no, souiso nan ta den bon man. Pero en ieder geval full full tur hende ku tabata por a bin, a bin abou i apoyá mi den un gran manera. Tabata hopi master, hopi emotional i mi ta mi ta apresiá total e suport ku mi a haña. No di hospital so, pero di Aruba kompleto.

Paso via pasa, esun di via pasa, tawa ta ta ta. Oh, me lebila, asa lo jam ata no. Ma traha pe tambe si, dus um, um, ma pone e hours in studio, no se pone e work in. Um, sacrifica tempo di familia, di cas, uh, trabao tambe. Um, pero, mane, mane, ma bisa expect, no? Not at all. Um, Pero ora cu e moment a yega, tabata un moment hopi grandi y y e ta un achievement pa mi y pa Rigel, pasobra nos tin, nos tur dos tin hopi aña den, den Calypso y Soca pur banda pa logra e meta y y finally nos a logra e hunto. Y no ta say so mane pa esnan cu ta bezig ta wak, e ta ta un moment pa esnan cu ta den audience, nos a letterlijk, you saw everyone, when you stop,

E was in the, in the end. Fobia, ma si bo wou bon, ma, ma kabi kanta bira baha di bia. So, um, 2018. Ma ora keda ku- pará, henda keda- Ma keda pará. Ora ku ma wana ta grita, ma keda pará. Anto ma keda grita one love, ma di 28 bia. Anto esei, boshi henda keda tentá mi djesei. Mi di, no, mi no kier esei pasa mas. Dus, Pero e mi ta no kier pa fastidioso, emotion no? take over. Dus, manera ku ma kabi kanta, Bo baha. Ma bira lomba, bira lomba bula bai. Sí. No, pasobra e ta fue no otro cosa roba tribe escenario, no pasobra e ambiente, energia. Sí, sí. You don't want it to end. Uf, bueno, que emotion, e emotion ta take over, dus esai tawa ta mi mi main um, focus pa no laga e emotion take over e biahe. Tabo ora pas, bo, right. bo pasa bo ora tambe, hola. Atame trobe, atame ta subi back, que atame ta pare punto, que la regla na. No. Mané como canta, dankie, one love, I gone. Ma di para e formato di em, One Love, que sa que ta casi mescos. Y vos también quieres asina, que so. Ahora que tin power más, pa Freddy no tin power más, so a también quieres asina, so sa que ta traha. Bon, Freddy no encontraba power. Not yet. Um, not yet, no, le pote da we si, not yet. Um, e team aki ta awo ki nos a descubri ku ta e team, e formula secreto, e formula perfecto. Um, ami, Rigel, Isabella, junto ku Jeon, um, nos tres a trahe cantica. Ela tuma nos Sowieso e no ta un kos ku nos a traha den un dia, dus el a tuma nos un proseso di un par di dia, un par di siman nos a traha den dje. Nos tabata trahando riba e kantika fei fin novèmber fòlkos mi, anto den e promé dos siman di desèmber e kantika tabata kla. Nos tabata sa ku e ta un kantika ku ta bay wòrdu kòrdá, pero nos no tabata ferwagt e efèkt aki nò. Pero e tim aki mi ta kere ku esaki ta bay ta e tim. Ku mi lo traha ku ne voorlopig pa pa ora ku ta trata di e festival asin aki. Tremendo. Bahaya bo team. Sí. E es un canción bo por toca entera aña no. Sí. No ta algo ku um, Sí, es nada just this time. Sí. Ja. e ta algo ku no tremendo. One for unity. And tremendous Pa bai, message. sorry, pa bai back na bo ehm, puntje di ora ku mi wou tende numero dos, ku mi por a verwacht numero Sí, un. jo. Not at all. No? Um, not at all, no. Nos ta... Sí, so ya vos acaba con hopi que le... Ya, no. Nos tabata, nos ami cu Rigel tabata pa tras, um, cu e fuletin di Tsunami. Um, tabata tin un par di hende, sí, cu tabata pointing at mi pa bisa mi cu mi ta bay gana, pero tog, Nos semper a keda ground zero, mi no ta verwagt nada, no ta ex, si, nos no ta expect nada. No, pero bo tabata wak. Um, e, all in all, el a pasa un biaha caba cu tur hende a kere cu nos ta bay gana y nos no a gana. Uh -huh. Dus mi ta you kere... remember that feeling. Si, dus e biaha ki uh -huh. nos gewoon keda grounded, whatever happens, nos just wara pa scucha kico nan ta bisa. Y e, e surprise pa tur hende mi ta kere ta ora cu nan a menciona cu Tony Mingo ta number 4. Ah, sí, tur, sí, hende, sí. tur hende pa tras a comienza bira wak, pero yo hoor ken ta tres, yo hoor ken ta dos. Yeah, who's gonna go with it then? Sí, sí. Yeah, yeah. Dus ei nan tur cosa bruha acaba, dus uh, eh, pa contestar bo Big Rick, no, ora que nos atende number dos, nos no tava ta verwacht. En number 4 era chobo so off, tur hende off. Yes. Yeah. Eigenlijk foi number 10 na, na cho off, pero, pero um, um, mas ela llega arriba, sí, ela, ela... Shake it, shake it. Ela bruha sistema un tiki. Pero contanos el momento, ora vos escucha, bueno. Wow. Wow, um, bo sa? Um, Bulamento feeling. baby. Sí. Ah, nos a wak e video, Un pero what was gritamento- going through your mind? Un gritamento, um, mi no por a kere. Honestly, mi no por a kere. Fe comienzo, si bo wak e video, bo ta wami ta bisa Rigel, nunca, imposible. De, de, ay, mi mama. Na kon se this filmaba is- que na me se sa. This is, this Sí. is, this is not, not, mi no ta kere. Pero ora ku na menciona e no, mi nombre Freddy Rasta, E ta un emoshon ku a a take over ami ku Rigel wowo yenda ku awa a brasha homi paso nos a traha fei dos mil dieciocho nos ta huntu den studio i ta un logro grandi pa nos tur dos e aña aki Rigel a make history e tin corona den tur kategoria. Den tur kategoria. I nos tabata tin un conversation ami kuné, anto nos tabata bisa e, e logro máksimo ta esaki. Esaki ta algu ku nos ègt tabata kier a logra. Dus, um, mi a bis'é tambe mi ta, mi ta spera, e i mi famia, mi a bis'é tambe mi ta spera ku di mi parti mi no let anybody down. Um, esei tabata mi main, mi main, um, of mi major concern. Tur hende a aportá hospital, tambe mi ming's, mi sponsornan, hospital, Big Mama, Forensis, Champagne, Tsunami, tur hende a aportá, anto nan a bin all out ku mi i e lo tabata would be such a pain si ami a mess it up e final day. So esei tabata a lot on my back. It's a lot of pressure. It was a lot on my back. Sí, hopi. I Rigel tambe, sabiendo kiko nos a kombersá kon hopi e ta mingpe, mi tabata kier a logra esaki p'e tambe. Oh my God! So ora ku nan a, ora ku nan a menshona ku nos a gana et et was unbelievable. Um un un un logro pa nos tur i mi a sinti proud ku as a team nos nos a make it. Si, wow. Mi ta kere pa kontestá e pregunta kapi den otro radio, no? Pero um bai ku Tsunami ariba i awor bo ta The Gang den videoclip. Um, mi ta kere tin... Ba contesté ka, pero mi ta... Hopi confusion. Sí. Si ma contesté, pero ainda ainda ta brua. Sí. Um, e canción ta un cantica cu awaro traha den studio cu Jayon y Rigel Isabella manema bisa. Algun di integrante nan di The Gang a canta e coro. Um, ora cu nos participa, bo ta participa cu un cantica. Anto e cantica cu mi tawata tin traha. Esei mi a participa cune cu mi band di carnaval cu ta Sunami. Pues mi no ta cu The Gang den ningun parada, den nada di carnaval. E cantica cu mi a participa cune ta un cantica cu a wordo crea cu The Gang, of no ni The Gang tampoco eigenlijk. Di Raijel si door cu. Cu ta parti di The Gang si pero. Nan ta. At the end of the day. There's harmony ni between both. Emil cu ta toca drum pa Sunami a toca drum pa The Gang. E ta toca drum pe can, el a toca e drum oficial dje cantica tambe den e grabacion. Dus Era lo bin den e videoclip. Esnan cu a canta e coro den e cantica oficial m'a pone nan den e videoclip. Tin hende eigenlijk cu no a traha riba e cantica pero tambe ta den e videoclip because we need a guitar player, we need a bass player pa forma un band format pa at least e visual di un videoclip. Dus pa ningun hende no bruha nada Freddy Rasta ta cu Sunami Champagne Carnival Group. y mi ta keda cu nan. Mi a participa cu Sunami, nos, mi a gana cu Sunami. Videoclip so pa traha cu The Gang. cu Sunami, e videoclip ta cu The Gang um, for visual reasons. Okay. Yes. Voilà, duidelijk. Yes. Vamos a. Na placa chiqui. Yes. Veradi ta cu Sunami. Sunami, yes.

den cualkier forma pa e cantica aki esnan ka traha riba mi outfit señora Lucia mi famia di cas mi mama mi omo mi sponsorsnan hospital tia Linchi champain carnival group forensis Big Mama Grill, e deli den hospital so tin un un deli nan tambe apart a sponsor mi apart tambe. Kuminda por lo menos. No, nan a nan a yuda aporta pa e show. Nan a yuda aporta pa e show. Elite Empire i Fantasy Decorations Decorations by Tasha. Fuli e team di Freddy Rasta mi ta apresia tur hende mi tin hopi amor. Pa tur hende ku a forma parti di mi tim. E bròder ku mi tin ki tras tambe ta traha huntu ku mi yudando gewoon pa pa pa e logronan di Freddy Rasta. Dus tur hende ku ta den mi tim mi ta apresia bostanan danki di kurason. Rigel Isabela, Jeyon, Sunami ku a kompañá mi, Master, i pa esnan ku ta bruha e situashon atrobe mi ta ku Sunami i mi ta stima nan tur, mi ta stima The Gang, mi ta stima Sunami, mi ta stima tur banda di Aruba. Yes. One love, one love. Yes, e, e, e corona aki ta di nos tur, no ta di un Word. hende, ta di nos tur, e ta di e isla, e ta di nos festival. Dus um, ami ta di tur hende, stima tur hende. No stima Um, tur hende, sí, nos- ma? No be- Bo, ami ta stima, ami ta stima Ah, tur just hende. joking, Si just tur joking. hende Just no checking stima up on ami, you, e ta just keda checking na up. bo, pero ami ta stima tur hende. Uh, pa mayan Dios stima ami tambe. Dus, um, Boom. no stay. Um, y danki un vez mas na tur hende ku ta aporta. Danki na bosnan um, No, XFM pa tremendo. e espacio y e oportunidad pa mi bin conversar ku bosnan. One love and unity forever. Yep. Yes, y aquí mi ta haya un radio oyente ta manda bi, pa bisa pa bien y cu el a bisao que corona ta di bo parte di Donny. Donny, danki mi roman. Donny, sí, Donny mi brochi. Um, Donny, please, no sundra mi mas. Mi ta bewak, mi ta si shirt tambe mi roman. Um, tin hopi hende que ta sundra mi pa t-shirts, t-shirts Sí, de- de bonito acaba. t-shirt. pero, Sí, ma gusta eh, Dylan, die hopi nice. um, hopefully, um, Hospital, Pendiente, saca un par pendiente. tek, man. No, no, hospital, e hospital hasi su parti Oké, kawa. oké, oké. Awo ki e la keda nami pa mi sigi. Um, pero pendiente En Sam, spam. taba. Ya ku hospital. Wa te pone mi bula kura. Hey, don't do that, no. No, dat is Two sponsor. different, two different parties. Ay, no. Sí. Um, pero mi ta bai ting t-shirt sin na caminda, dus pendiente riba mi social medias. Paso e informacion di mas t-shirts ta bay bin. Awesome awesome. Yep Freddy Raza y Maida nos bay escucha uh, One for Unity so no bay leu Freddy hopi thanks. One love Candela. It's a brand new day and another work day coming my way. I don't want to, but I need to, alright. But I'm so thankful for all of these blessings that come from above.